Essalowmaleýkim hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Gowumysyňyz? Adatça bolşy ýaly, bu gün hem men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Eger siz şu kanalda goýlan wideolary halaýan bolsaňyz we mundan hem has gyzykly we peýdaly wideolaryň gelmegini isleýän bolsaňyz, Gaýrat edip kanala agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Geliň indi şu günki günüň wideosyna başlalyň. Bu günki wideoda men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Bu günki wideomyz esasan hem tapmaçalar, testler, psihologik soraglar, türkmen dili hakyndaky soraglar we şuňa meňzeşler hakynda bolar. Geliň onda bismillah diýip birinji testi başlalyň. Bu testiň hakyky ady Stroop testdir. Bu test esasanam adamyň beýnisiniň nähili işleýşini barlamak üçin ulanylýar. Psihologlar tarapyndan giňden ulanylýan bir testdir. Testiň esasy şerti şeýle. Siz ekranda birnäçe reňkleriň atlaryny görersiňiz. Emma Ol reňkleriň atlary başga reňkler bilen ýazylandyr. Bu testiň şerti şeýle. Esasy zat şol sözleri okaman, diňe şol görýän reňkleriňiziň adyny aýtmak gerek. Hökmany suratda şeýle ýerine ýetirilmeli. Bu test siziň beýniňiz üçin peýdalydyr. Sebäbi siz şol görýän zatlaryňyzyň ýerine başga zatlary aýtmak bilen beýniňiziň e, işlemegine, has gowy işlemegine kömek edýäňiz.

Berlen sözden näçe köp bolsa, şonça gowy söz söz ýazmak gerek. Mysal üçin, görşüňiz ýaly, men Aşgabat sözünden on bäş sany söz tapdym we iň soňunda hem bir sany sözlem düzüp bildim. Siz hem öz gezegiňizde Türkmenabat, Köneürgenç sözlerinden e, näçe sany söz düzüp bilseňiz, şonça gowy. Bu size özüňiziň dil baýlygyňyzy barlamaga kömek eder. Ýagny, mysal üçin, näçe köp düzüp bilseňiz, diýmek şonça köp sözleri bilýärsiňiz. We näçe köp sözlem düzüp bilseňiz, hasam gowy. Jogaplaryňyzy teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Üçünji testimiziň ady sözler hakynda soraglar. Birinji sorag. Içinde ra-ra bolan näçe sany türkmen sözüni bilýärsiňiz? Ikinji soru. Agnatmak diýmek näme diýmek? Üçünji sorag. Türkmen dilinde haýsy söz ýekeje bir harpyň üýtgemegi bilen gapma-garşylykly many berip bilýär? Jogaplaryňyzy teswirlerde ýazyp bilersiňiz.

Bäşinji test. Bu test hem psihologik test. Göz öňüňize getiriň, siz şeýle bir guýynyň içinde, örän çuňňur guýynyň içinde. Diňe ýokary serenen wagtyňyzda gök asmany görüp bilýärsiňiz. Birdenkä guýynyň aşagyndan bir ýerden suw gelip başlaýar we suw hem gitdigiçe köpelip başlaýar we siz hem hiç hili ýüzmägi bileňizok. Guýynyň çuňlugy hem aýdaly otuz metr. Siz şeýle ýagdaýda ýüzüp bilmedigiňiz halda şol ýuwaş-ýuwaşdan suwdan dolup barýan guýydan nädip çykmaly?

Altynjy sorag. Ýüz gatly binada ýaşaýan bir adam her wagt ýagyş ýagan wagtynda ýüzünji gata çenli çykyp bilýär. Ýöne ýagyş ýagmadyk wagty ol diňe ellinji gata çenli çykyp, galan elli gatyny ýuwaş-ýuwaş ýöräp çykýar. Bu näme üçin beýle bolýar? Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzyň hem soňuna geldik. Eger siz şu günki wideodaky berlen soraglary halan bolsaňyz, gaýrat edip kanala agza boluň, laýk basyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siz näçe köp laýk bassaňyz, şu wideo şonça-da köp türkmen dilindäki tomaşaçylara hödürlenjekdir. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň, sag-aman galyň!